Fuq il-programm Kalamita kemm il-darba tkellimna rigward kundizzjonijiet u anka vizzji illi wieħed ikollu, kultant ikunu jidhru pereżempju bħall-alkoħoliżmu minn wieħed ikun jabbuża mix-xorb naturalment ikun jidher jekk dejjem ma jabbużax fl-iskiet ta' daru però Hemm problemi oħra li min ikun fil-familja jkun jaf bihom, bħall-problemi ta' logħob, il-vizzju tal-logħob u għalhekk se nitkellmu rigward dan flimkien ma' Cain u Shirley. Kif intom l-ewwel nett? Ninsabu tajbin. Nirringrazzjawkom, lilek Marisa u lit-tim tagħkom ta' Kalamita F'isem il-Fondazzjoni Unlock Responsabbli u f'isem il-kollega tiegħi Shirley Abela, insellimkom u nsellem lit-telespettaturi li dejjem jarawna minn ġewwa djarhom. Eżatt. Aħna meta nitkellmu rigward dan is-suġġett waqt il-programm Kalamita m'aħniex qegħdin niġġudikaw lil ħadd l-ewwel nett. U lanqas qed nitkellmu fuq dawk li jilagħbu xi. ftit lotto jew jilagħbu xi numri naf imorru xi ftit bingo, mhux fuq dak qed nitkellmu. Imma qed nitkellmu fuq min għandu problema kompulsiva ta' logħob, jiġifieri ma jistax jikkontrolla lilu nnifsu fejn jidħol il-logħob. Illum sfortunatament anke permezz tal-internet dan il-vizzju qed jikber u qed jiġi estiż anke maż-żgħażagħ għaliex illum Kif tafu qed ikun hemm ħafna siti li jħeġġuk anke biex tilgħab u għalhekk forsi qed naraw aktar problemi fost etajiet iżgħar milli konna naraw qabel, però jibqa' l-fatt li dan huwa vizzju li mhux biss jaffettwa lil min ikun qed jilgħab u li jista' jwasslu għal vizzijiet oħra imma wkoll lill-membri tal-familja li ħafna drabi lanqas biss ikunu jafu Isiru jafu meta l-problema tkun daħlet vera fil-fond u dak li jkun ma jkollux kontroll. X'inhuma l-mistoqsijiet li wieħed għandu jistaqsi lilu nnifsu biex jieħu stampa ċara ta' jekk huwiex verament għandu problema? L-ewwel ħaġa nistaqsi lil nifsi jiena, jiena kapaċi jekk għandi mitt ewro, Infaddalha, pereżempju, x'inhuma dawk il-mistoqsijiet li ħa nagħmlu eżami tal-kuxjenza magħna nfusna, xi wieħed isaqsi lilu nnifsu. Sewwa, il-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli kif għedt tajjeb ħafna inti Marisa, m'aħniex kontra l-logħob bħala attività rikreattiva, bħala attività ta' gost li wieħed juża bħala delizzju. Aħna nidħlu fix-xena meta dik l-attività Tibda tiftaħ it-tieqa bil-mod il-mod għall-vizzju tal-logħob. Il-vizzju tal-logħob hija realtà llum il-ġurnata. Bil-mod il-mod il-persuna lanqas ikun jaf hu li llum jilgħab ten euro, għada jilgħab twenty, dejjem dejjem jgħolli l-limitu finanzjarju tiegħu. Mhux limitu finanzjarju biss importanti li nitkellmu fuqha imma limitu ta' ħin ukoll. L-etajiet ivarjaw minn etajiet żgħar għal etajiet kbar. Importanti ħafna li nimxu mal-linja tal-kontroll meta nilagħbu, linja tal-kontroll ta' baġit u linja tal-kontroll ta' ħin, minn tfal tagħna sa żgħażagħ u adulti. Sfortunatament meta jibda jinqabeż dak il-limitu, tinqabeż dik il-linja tal-kontroll, l-attività tal-logħob tibda twassal għal dak li ngħidulu logħob kompulsiv. Logħob kompulsiv x'inhu? Meta inti tibda tagħti importanza żejda, lil-logħob. Meta l-logħob jibda jieħu l-ewwel post u t-tieni post u t-tielet post inti tibda tħallihom għall-familja, għal affarijiet importanti bħall-ħajja soċjali tiegħek mal-ħbieb, il-ħajja soċjali tiegħek mal-maħbuba tiegħek, mal-maħbub tiegħek. Minn dik il-kompulsività naqgħu mbagħad għal-logħob patoloġiku. Logħob patoloġiku meta l-persuna ma tagħti importanza lil xejn u lil ħadd ħlief il-vizzju tal-logħob. Meta, jiena nħobb niddeskriviha hekk, meta persuna torqod bil-lejl toħlom li rebħet, toħlom li qed tilgħab, tqum filgħodu ma tagħtika xejn la lill-familja tagħha, la lill-mara tagħha, il-mara tiegħu, ir-raġel tagħha, lit-tfal, lanqas lix-xogħol, u tagħti importanza biss lid-dinja tal-logħob. Hemmhekk aħna bħala fondazzjoni nidħlu biex ngħinu, għandna s-servizzi tagħna ta' għajnuna nibda biex insemmi s-servizz 1777. Inħeġġeġ lil kull min għaddej mill-vizzju tal-logħob immur għall-mistoqsija tiegħek, x'inhuma l-mistoqsijiet li wieħed għandu jgħid lilu nnifsu? Il-logħba qed tikkaġunali dwejjaq? Wara li nilgħab qed inħoss il-kuxjenza tniggiżni? Biex nilgħab jiena qed nissellef flus li m'għandix? Jew inkella saħansitra nuża flus illi jmorru għal bżonnijiet ta' kuljum u nħalli pereżempju l-familja mingħajrhom dawn? Ġifieri dawn il-mistoqsijiet li rridu nagħmlu, mhux hekk? Meta l-persuna fil-, meta jkun kwiet u jiena nħobb insemmi fis-skiet, u jsaqsi lilu nnifsu dawn mistoqsijiet, u jinduna li iva, qed jagħti importanza żejda lil-logħob u għaddej mill-vizzju, hemmhekk nagħmillu kuraġġ lill-persuna, ċempel, l-għajnuna qiegħda hemmhekk, għandna staff imħarreġ sena sħiħa, il-call centre tagħna mis-seba' ta' Jannar li għadda infetaħ 24 siegħa, Nissimgħu l-istejjer tagħkom, nirreferukom għal aġenziji terzi wkoll, aħna qegħdin hemm biex ngħinukom. It-tir tagħna huwa biex nisimgħu l-istejjer tagħkom u ngħinukom. Tiddejqu xejn, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli, ċemplu 1777 u se ssibu l-għajnuna kollha. Tajjeb wisq, share li kif bħala fondazzjoni intom kif kif qegħdin taħdmu biex tilqgħu din il-problema minn kmieni, jiġifieri tħossu intom ħassejtu n-neċessità wkoll illi tmorru ġo l-iskejjel u tgħallmu lit-tfal għaliex temmnu illi l-problema tibda anke minn età żgħira. Dawn l-affarijiet kollha apparti dawk li jaraw fuq l-internet imma li jaraw pereżempju t-tfal in-nanniet u l-ġenituri jagħmlu, Aħna bħala pajjiż, aħna pajjiż bħala ġenerazzjoni, bħala nazzjon illi nħobbu nilagħbu, ġifieri li dan qed nittrasmettuh it-tfal iva jew le?
L-ewwel ħaġa nibda biex dejjem insemmi li l-Fondazzjoni taħdem mal-Ministeru għax-Xogħol u l-Edukazzjoni, hawnhekk fejn nidħol jiena fejn qed nagħmel dawn it-talks lil l-istudenti. Inkompli fuq dak li qal il-kollega tiegħi Kane, Kane tkellem iktar fuq l-adulti. Jiena ħa nirreferi iktar għat-tfal. Nirreferi iktar għat-tfal għax nemmen li llum it-teknoloġija kibret. It-teknoloġija ħadet post, biex ngħidu hekk, il-logħob li konna nilagħbu aħna qabel fejn m'għadux jeżisti, m'għadux jeżisti llum. Din il-Fondazzjoni nediet kampanja edukattiva fl-2015 fejn qiegħda tersaq lejn dawn l-istudenti. Jiena stess immur nagħmel dawn it-talks lill-istudenti tar-raba' sena fl-iskejjel primarji ta' madwar Malta u Għawdex. Jiena għandi preżentazzjoni fejn użaw anke l-maskott tal-Fondazzjoni u l-preżentazzjoni tinkludi fiha wkoll informazzjoni edukattiva biex it-tfal l-għan tagħha hu jibdew jifhmu il-kunċett ta' x'inhi ċittadinanza diġitali kif ukoll ir-responsabilità kif għandek tilgħab. Jifhmu wkoll il-differenza bejn il-vizzji, li hawn ħafna llum, u l-ħin, il-ħin eċċessiv, li qegħdin iqattgħu, jilagħbu dan il-logħob li permezz t'hekk għada pitgħada jista' jwassal għal problema li jista' twaqqagħhom anke fil-vizzju. Tħoss forsi li anke dawn il-games li jkollhom fit-tablets it-tfal jistgħu 'l quddiem iwasslhom kif għad tajjeb inti, qisna qed nużaw dawn il-gadgets illum il-ġurnata bil-ħajja mgħaġġla li għandna biex it-tfal jew inżommuhom kwieti jew inkella inżommuhom okkupati jew biex inżommuhom happy, vera? Jiġifieri dawn l-affarijiet jistgħu 'l quddiem it-tfal jidħlu f'dan iċ-ċirku li bilfors irrid nilgħab pereżempju U jiena nemmen li hemm relazzjoni, forsi mhix diretta, indiretta, imma relazzjoni qiegħda hemmhekk. Eżatt.
Ir-relazzjoni qiegħda hemmhekk u tant qiegħda hemmhekk li jiena iktar ma jmur u iktar ma qiegħda niltaqa' mal-istudenti, iktar qiegħda nieħu rispons, feedback mill-istudenti ta' kemm il-logħob daħal ta' kuljum fil-ħajja tagħhom. Għax kif insaqsihom, intom tilagħbu bit-teknoloġija, tużaw, kulħadd, kulħadd jgħolli subgħu. Jiġifieri din hija r-realtà, din hija xi ħaġa li qed ngħixuha. Żgur. Qed ngħixuha. U iktar ma jmur, iktar qed iżżid, mhux tonqos. U dik hi li. Ħa nieħu spunt mill-li qed tgħid inti, Shirley. Illum it-tfal iż-żgħar mhux qegħdin jilagħbu bil-flus, all right. Mhux qed jilagħbu bil-flus, però għandhom aċċess. Għada pitada ħa jwassal Kif qed tgħid inti, u għandhom aċċess, jiena nagħmel appell hawnhekk lill-ġenituri, credit cards jiġru fid-dar. Mela.
Passwords u pin numbers dawn irid ikunu merfugħin għaliex it-tfal ma tafx kif qed tilhom mhm. jagħmlu. Mhm. Jaf jaqbdulek il-credit card, jibdew jilagħbulek inti ma tindunax statement tirċivih fl-aħħar tax-xahar u dan jaf ibatlu ilek credit card, dawn huma każi li jiġru ġifri mhux każi huma waħdiet vera imma jiġru. It-tfal qed ikunu esposti għal ħafna llum bombardjati b'dawn it-tipi ta' riklami u sfortunatament ir-riklami jintoġbu, ġifieri fil-pożittiv u fin-negattiv. Aħna m'għedniex ngħidu li t-tfal ma nħalluhomx jużaw it-tabletta, ġifieri xejn minn dan. Però li inti wieħed jikkontrollalu anke l-ħin, li ma tħallihx li jsir dipendenti fuq it-tablet pereżempju, li jużah biex jistudja u forsi dik il-fraction ta' ħin biex nilagħbu. Dawn huma kollha affarijiet li jistgħu 'l quddiem iwasslu sfortunatament għal riperkussjoni tal-logħob. Tħossu li forsi nies li għandhom inqas valur monetarju f'idejhom jirrikollu aktar għal nies minn dawn li għandhom, jiġifieri fis-sens, u nagħlaq b'din il-mistoqsija, min ma jkollux flus jittama li xi darba ħa jirbaħ. U allura forsi jkun iktar prone li jaqa' f'dan it-tip ta' vizzju. Tħossu li din hija realtà? Ara, mill-aħħar statistika li ħarġu l-Awtorità tal-Logħob għas-sena 2017, fil-konsum ta' servizzi tal-logħob minn popolazzjoni Maltija, il-poplu Malti nefaq 128 miljun fl-2017, tliet miljuni aktar mill-2015. Il-logħob kif jgħidu minn naħa finanzjarju jvendi ħafna. 53 fil-mija tal-popolazzjoni lagħbu bi flus. Issa, minn dawk it-53 fil-mija, l-aktar li lagħbu huma żgħażagħ ta' tmintax-il sena 'l fuq u ċittadini anzjani, ċittadini adulti minn 45 sena 'l fuq. Dawn kollha taħt il-kappa tal-livell tagħhom edukattiv huwa l-livell sekondarju, dak li ħareġ mill-istatistika. Issa, minn dawk li lagħbu bi flus, wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija irrapportaw il-vizzju tal-logħob. Jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu bejn wieħed u ieħor għandek 1,800 u 3,900 persuna f'dik il-bracket. Jiena qatt ma nallarma lil ħadd, qegħdin fi bracket medja tal-Unjoni Ewropea wkoll. Imma dejjem insostni fuq il-punt li Permezz tal-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli, l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Aħna għandna staff, nerġa' ngħid, imħarreġ, lesti biex nilqgħu t-telefonati tagħkom, nisimgħu l-istejjer tagħkom. Anke b'mod anonimu, hux vera?
Iva, b'mod anonimu, huwa free phone, linja ddedikata solennement għall-vizzju tal-logħob. Nixtieq nagħmel punt ukoll li nħeġġeġ lin-nies hemm barra biex iċemplu l-istess numru wieħed seba' seba' seba' u jagħmlu appuntament magħna biex nimlew magħhom il-formola ta' esklużjoni, is-self-bearing form. Hija formola li bħalissa qegħdin nagħtuha ħafna importanza. F'din il-formola ta' esklużjoni, il-persuna tkun qed teskludi lilha nnifisha minn casinos u ħwienet tal-logħob liċenzjati mal-awtorità tal-logħob. Tista' teskludi lilek innifsek għal sitt xhur, għal sena jew inkella għal perjodu indefinit dejjem jekk tipprovdi ċertifikat mediku li fuqu jkollok miktub li inti qed tbati mill-vizzju patoloġiku tal-logħob. L-għajnuna qiegħda hemm, Ċemplu 1777, aħna, kif qalet tajjeb ħafna il-kollega tiegħi Shirley Abela, induru t-tfal tagħna għaliex nemmnu li Il-problema għandha tiġi ttekeljata minn età tenera, imma mhux biss. Għandna bżonn niftħu wkoll għajnejn il-ġenituri, kif għedt tajjeb inti ħafna int Marisa. Irid ikun hemm kontroll, irridu naraw x'qegħdin jagħmlu t-tfal tagħna fil-ħin liberu tagħhom, irridu nipprovdu alternattivi għal dawn il-gaming consoles. Illum sfortunatament m'għadekx tara dawk it-tfal jilagħbu barra. Il-ħajja soċjali tat-tfal tagħna fejn marret? Fejn marret? Hija realtà, hija sfortuna llum il-ġurnata. Allura ejja flimkien, aħna naħdmu ħafna ma' aġenziji terzi, mhux il-Fondazzjoni għall-Opp Responsabbli biss tilqa' lil dawn il-persuni bil-vizzju, imma wkoll Gamblers Anonymous, Caritas, FSW, esetqa, ejja ħa nkomplu naħdmu flimkien ħalli dejjem ngħinu lil dawn il-persuni li qegħdin ibatu mill-vizzju. Grazzi lil Shirley, grazzi lil Cain, tħallux il-logħob jirbaħkom, il-logħob qiegħed hemm biex ikun t'aljenazzjoni forsi jew inkella biex ngħaddu ftit ħin u mhux biex nonfqu kull ma jkollna fil-logħob u saħansitra niddejnu biex nilagħbu għalhekk importanti wieħed seba' seba' seba' jekk inti tħoss jew taf lil xi ħadd li għaddejn minn din il-problema. Grazzi lilkom, ser inkomplu bi ftit riklami, ibqgħu magħna.